Ac'hanta tud eo, amañ Brendan Budok, emichañs 'mañ brav en amzer en ho pro ha ha brav a vuhez. Hirio 'mañ 'mont da zielfennañ ha da studiañ an digoradur gant ar re zu a c'hall bezañ c'hoariet gant ar re zo kregiñ met gant ar re zo avañsetoc'h ivez an digoradur-se 'vez c'hoariet gant mistri bras. Bez zo neuze neuze e vez c'hoariet a-enep D pevar. Setu hag eo anvet an difenn tartakover a-enep gambit an damez. An difenn tartakover a-enep gambit an damez. Neuze na glaskit ket, just evit kregiñ, ha na glaskit ket c'hoari an dra-se a-enep da E pevar Ar pezh emañ o vont da ziskouez a zo mat a-enep D-pevar, setu ar pezh kentañ, aze a-enep E-pevar, pe un taol all ne zafe ket en-dro memes mod, hag e vez e, e him d'ober o, o video all evit klask kavet petra ober a-enep E-pevar. Met neuze, pa vez c'hoariet doc'h D-pevar, alies e c'hallit c'hoari neuze D-pemp, se zo poellek a-walc'h, hein, c'hoari melezour, kontroliñ a reet ar c'hreiz hag e kontrollit e pevar war an dro. Hag alies e vez graet C pevar marteze, peus bet gwell se dija. C pevar amañ a zo gambit an damez pe gambit ar rouanez. petra eo ur gambit en echedoù? Ur gambit zo pa vez pa vez roet ur pezh gwerin pe meur hin da e-pad an digoradur hag eo meur o c'hortoz kar d'un dra bennaket en eskemm, da lâret eo pezhioù az afe mezh buanoc'h, ar c'hreiz a vije kontrollet, pe traoù gwan 'barzh plegenn ar re zu, pe traoù seurt-se. Aze, deus moaien debriñ ar pezh, met n'eo ket ar pezh a liañ deoc'h ober, kar ha ma vez debret aze, uh, n'eo ket met an enebour c'hoari e pevar aze a debre en-dro gant e eskob. Ha goude-se uh, gwelet a rez an, an div pezh gwerin aze gwer a vo, vo kreñv e-kreiz. Ha diaes deomp difenn mat ar, ar pezh gwerin-se, da skouer ma vez graet eskob e c'hwec'h amañ. ezvod ar re wenn skarzhañ an eskob ha debriñ en-dro ar pezh hag aze dija eo un tammig gwelloc'h evit ar re wenn zo diorroet mat ha sanket mat e-kreiz an dablez. Setu e vez neuze nac'het da zebriñ ar prof e vez roet deomp, a zo ur prof ampoizonet hag e vez c'hoariet. ec'hwer. Alies eo c'hoariet marse tri. Setu e tiorren ar marc'heg hag e tag en-dro d'e penn, marc'heg he froer. Poellek a-walc'h ur wech c'hoazh hein, ret eo difenn d'e penn a zo a c'hall bezañ ur gwenn, a c'hall bezañ an dra vo tizhet ha vo taget. setu rankomp diorren hon fezhioù ha difenn. Eskob Gepemp Alies 'vez gwelet seurt taolioù, n'eo ket ret d'ar reouen ober se evel-just, met ma vez graet traoù all gante n'eo ket gwall zañjerus kennebeut. Setu e c'hallit ober ar memes tra hag ar pezh c'hañ deus ziskouez amañ. get a rit e stanked ar marc'heg, setu petra 'vije an dra-esa d'ober evit e zistankañ. Ma n'eus ken div eilhen deoc'h. Gallout a rin neuze c'hoari eskob Esaü. Setu n'eo ket an taol nemetañ, met aesoc'h eo c'hoari seurt traoù kentoc'h evit eskob Dec'hwer. Amañ a lakaomp ez afe met Dec'hwer eo lec'hienn mat an eskob. Met aze e c'hallfe sevel kudennoù ha da skouer ma vez debret, addebret. Ha gwechoù zo e c'hallfemp debriñ amañ e depemp implijout ur stankadenn. Da ma soñj pezh vo graet kentoc'h zo debriñ da gentañ aze. ronez dap un dro ha marc'heg dap depemp a zo fall neuze evit ur re zu. Setu gollordiom 'n em zistankañ, setu bremañ get a rit ar marc'heg a c'hall fiñval hep na vije kollet ar ronez. Marc'heg Eftri ha Kastell-Bihan goût a rin mat ha peurliesañ an digoradurioù, an pezh ranker ober evit en em wareziñ zo Kastelli eus un tu eus un tu bennak, eus un tu pe en eil tu pe egile, met alies eus un tu berr, eus un tu bihan e vez aesoc'h da zifenn hag e ra buanoc'h. Setu al liamm deoc'h kentoc'h ober ober-se. Aze hon eus diorret hon fezhioù kontrollet ar c'hreiz, setu evit ar poent hon eus doujet da benn reolennoù an digoradur. Etri Ah bremañ e ranker lakaat maez ar pezhioù all, marc'heg deseizh evit kregiñ ganti. Se a c'hallfe se a c'hallfe bezañ souezh evit un nebeud ac'hanoc'h a-benn ar fin perak e vez ket lakaet e sec'hwec'h? Alies 'vel lâret ya gwelloc'h lakaat ar c'hezeg e f-c'hwec'h sec'hwec'h, ma aze n'eo ket gwir a-benn-fin. peurliesañ pa vez digoradurioù a zo bet kroget gant pezh ar rouanez, D pevar, D pemp, e vez gwelloc'h kas ar pezh gwerin-se en un tu bennak a-raok fiñval ar marc'heg. E-giz ma oa bet graet amañ gant ar re wenn, gwellit a rit, CP1 zo bet c'hoariet ha war-lerc'h marse tri, n'eo ket a-raok. Aze e stankan un tamm ma fezh ha dre ma oan en soñj neuze c'hoari B-c'hwec'h hag eskob B-seiz e vo lec'hiet fall a-walc'h ar marc'heg. Setu e vez lakaet e D-seiz boaz. Eskob Detry. Ur wech c'hoazh n'eo ket oc'h rediñ, met poellek a-walc'h hein, evit kontrolliñ ar garezenn-se. Ha neuze e chom hom eskob deus Iroen ha penaos vo graet? Bec'hwer vo c'hoariet. Ha war-lerc'h eskob Eseizh. An dra-se vez graet eus se lakaat anezhañ e Fianketo. ha neuze a-veskell mod-se e kontrol mat ar c'hreiz. Kastell-Bihan Austur eo en, Eskob B6. Ha dija ma teuy da benn euh, da zerc'hel soñj eus an holl taolioù-se ha da lakaat neb a en ho penn git ma vije taolioù taolioù boutin en ur mod, ho po euh, ho po ul live euh, ul live mat en digoradur gant ar re zu. Kar se zo solud a-walc'h ha neuze 'voc'h ket flastret buan. Goût a ran e vez stêrt evit lod a c'hoari gant ar re zu pa vegn o kregiñ, aze n'eus ket kalz riskloù. Evit ar re faot dezhe mont pelloc'h ganti, mat eo derc'hel soñj eus un nebeud mennozhioù a c'haller ober, a c'haller c'hoari alies evel-just hervez pezh ra en enebour, mais mennozhioù avec Gwell Dingal amañ, a zo lakaat ar marc'heg e pevar da skouer, evit eskemm un nebeud pezhioù, ha lakaat ar marc'heg war ur garezenn m'emañ lec'hiet mat, da skouer ma ra tours e-unan hag e ran marc'heg e pevar. Gallet a rit e tagan an eskob aze hañ, en un doare soutil a-walc'h. lod zo a ankouevfe met aze ne ray ket. Debriñ, rouanez dap un dro. Hag ur seurt toull trap zo hañ, kar marc'had e c'hallfe ar re wenn krediñ dezhe e c'hallfent debriñ met n'hallont ket. Ar wech tapet e vo addebret amañ ha sellit hor forc'higell a zo taget an div bezh war an dro ha ma vez debret amañ e kweler hor pezh. Setu eo gwelloc'h evit evit ar re zu. Setu se zo un dra weler alies, marc'heg e pevar. A-hend-all ma vez debret c'hanoc'h aze peseurt mod e tafec'h un-dro gant an gant an eskob gant ar pezh-gwerin pe gant ar marc'heg ha perak ma laoskan deoc'h tereilenn da ehanañ ar video ar pep ar pep gwellañ aze 'vije debriñ gant ar pezh-gwerin 'vije ket difennet kennebeut debriñ gant ar marc'heg a vije mat. Pezh a vije arabat ober din-me a zo debriñ gant eskob berpet, ur wech debriñ gantañ, e vo gwan ar harizennoù gwenn a'e war tachenn ar rouanez. Ha ouzhpenn-se ez eus c'hoazh eus hemañ a zo c'hall bezañ dañjerus a-walc'h bremañ war ar harizennoù gwenn. Bon, se zo un dra avañsetoc'h un tamm, met war hirdermen e c'hallfe sevel kudennoù evit deoc'h. Alies pa vez tapet e-kreiz e vez adtapet gant ar pezh-gwerin evit derc'hel da gontroliñ ar c'hreiz. Setu eñ evit derc'hel da gontroliñ e pevar hein. Lod a lâro vo stanket an eskob, n'eo ket ken gwir se hein. Aze neus ul levezon dre ar pezh-gwerin ha dre ma ma c'hall kontroliñ memestra ar garazenn e pevar a zo a-bouez. Setu n'eo ket stanket kement-se. N'eo ket giz ma nije ur pezh-gwerin amañ dirazañ e serc'hwec'h ha stank fennañ da vat. n'eo ket difennañ kennebeut c'hoari marc'h-dap d'e pemp da skouer. Met aze emaoc'h o vont da leuskel ar c'hreiz d'an enebour, da skouer war-lerc'h eskob da beskob, rouanez da beskob hag e pevar. E c'hall an debriñ addebret e vint. Met se n'eo ket fall evit ar re zu n'eo ket selaouet met n'eo ket aes d'o c'hoari kar leusket 'peus ar c'hreiz evit ar re evit ar re wenn. Setu gwelloc'h peurliesañ klask klask derc'hel ar c'hreiz gant ur pezh gwerin. A lakaomp neuze e tapfen gant E hag e rafe tours e-unan, lakaat an tour war ar golo- ar golonenn hanter-zigor. Pe dorn-zigor, n'on ket a, n'on ket hag a vije lâret se evit hor golonenn, machin. Ha aze e c'haller neuze c'hoari sepemp an eil mennozh vez gwell ingal er sistem-mañ, sistem tartakower, gant ar ruzioù. petra eo ar pal bennañ-fin ma meur a vennozh zo hein, be c'haller debriñ d'e bevar, be c'haller bountañ se pevar ivez, ha klask c'hoari a c'hwec'h, be pemp, be pevar hag all. A-hend-all pa voc'h debret ho po choaz etre addebriñ gant ar pezh-gwerien pe debriñ gant ar marc'heg. Hervez ar bod ma faot deoc'h ma faoto deoc'h c'hoari war-lerc'h kwa kentoc'h gant ar pezhioù pe o viret karaezennoù a-c'hreiz. Setu Siwazh eus ur bern traoù an toullad traoù evel-just c'haller kaer derc'hel soñj eus pep tra en un taol. Setu klaskit adober an taolioù c'hwi-hoc'h-un, c'hoarit blitzoù, c'hoarit partiennoù gant an digoradur-se ha gwelit hag-eñ za mat un-dro. Neuze, ma'm eus da ziskouez ar biro en-dro, neuze D-pevar D-pemp, C-pevar E-c'hwec'h, nac'het 'vez, ha war-lerc'h derc'hel soñj eus eus lec'h ar pezhioù, eus lakadur ar pezhioù. Marc'heg Efreer, eskob Eseiz, Kastelli, lakaat an eskob Effiancheto ha lakaat ar marc'heg-maez. Gallout a rit cheñch an urzh wech an amzer ma karet. Setu, micher neus plijet deoc'h, ken ar c'hentañ tro!